Anya Kemisha Rajab atye lakan lim pa dul pa bulu ma gitye cilam i Kitgum. Dul enoni gitye ki kwai tic mapat pat ma gitimo me dirogi ki kwo. Kwai tic enoni i kingi tye mukene tye gikwoyo war, mukene gibedo bodaboda, pikipiki, mukene tero mugati kwo kwede. Ka bulu egoni weng neno ma megi tye mapat pat iye gin ni anca calo dul ma megwa ni watye ki gen ni nyo neno ma megwa tye ni i anyim bulu mukene ni pe gubed pe gubed ma wigi gucung gubed at least tutwalle ki gin atima mo ma myero gubed ka timme pe gubed ca wai mogo ma kibedo ka pwonyo ki gin ma pwony eno obedo ka timme i nge lega me ceng abic ma ka dano obino ka lega i nge lega wanywako calo tam eno nongo obedo pwony ma ngat acel acel nongo ngec moni ma en mito-ni ki iye labolle ka calo pwony me tedo mugati-gi eni-ni kadi cwiny moni me ngwec boda boda ni nongo adwogine in ineno tye ka kwene eno ni oluto okonyo dwoko okonyo dwoko level me peko i kin bulu me i kin bulu tutwalle me te icilam pien kerowa pud pe romo omo bulu mukene ma woko kadi bed ni piki maca ka kony ma ononge wabino omo mukene ki woko pien wan wape ka kong kong mo keken tye dul ma wacako niye kilwongo ni Muslim Youths Focus for Development ma watute bene wa registering at district level so ki kenyo kit ma wan wa registering gin bene wabedo ka kubbe kwedgi i yo mapat pat madwong ci i kin kubbe enoni wawinyo cicine moni ni lim moni tye odonyo i district ma romo konyo bulu ma gitye i dul ci oweko ada wan bene watute temo coyo giwu mo me cwale botgi kun dong ki i kom gin ma wacwalo-ni pe dong gunenowa tutwal calo jo ma pe gimito kony mo, gunenowa calo jo ma myero gikonygi. Ci winye obedo tye gin gucikke ni gibicwalo cumarego mo ma cumarego-ni bene bedo ka gonyo dul bulu ma tye i dul enoni ki bulu mukene ma woko bene gubinongo kony macalo meno ki iye. cuma arega ni ka nen kekelo cene ma kibinongo ki iye ni bikonyo me cwalo lutino mukene anyim tic mogo ma nongo myero bed ka time ma nongo bulu myero bed ka time ento nongo kero peke pe dong watye ka neno bulu ma tye i cilam keken onen bulu murumo wa weng omiyo alaka lok ikwo ma omege ma aye ngec ma watye kwede kany ki dong ma myero jo mukene gunge ka ce dong kony mukene bene tye dong wan bene wakuru pien megwa ni mako dul mo keken wamito dongo lobo ka weng kit rum kacel ki Uganda weng wamyero ni weng odong ma rom aroma level ma megwa obed level ma rom ki me ka jo mukene ma tye district mogo ma waneno wai gudongo

An atye acung pi Muslim Community i Greater North. Kobedi atye macalo lakub kin Bosco, Bosco Uganda, ki Kitgum Muslim District. Ki bene atye macalo lakub kin Kitgum Muslim District ki Uganda Muslim Supreme Councils. ki UNICEF i program ma meggi pi mwaka angwen ma kobedo bibedo i Uganda. I nenona macalo dano ma kubo kin dul mapat pat eni ma bene kubbe ki bulu, waneno ni at least myero wakony kor bulu. macalo district leadership me nen ni bulu gikubogi gutiyo ki program ma kobedi tye ma UNICEF okelo ni maber. Program ma gikelo pi bulu ni pe gikelo pi bulu pa Islam keken ento kikelo pi bulu ducu ma tye i Kitgum, bulu me Uganda ma myero guti ki program eni maber. makato ne i te program pa bulu en aye UNICEF mito kubo UNICEF kacel ki Uganda Muslim Supreme Council gimito kubo bulu i lok madok lok kom intanet ma pire tek tutwal pien kobedo i intanet en aye weko jami tine dong kobedo kit gu Muslim district okati ki tam ni myero gimi kabedo ma romo jolo centa eni wek okony bulu me kubbe i but lobo mukene mapat pat ma kobedi gumiyo ot ma tye macalo one of the sustainability me konyo bulu wek gubin gunong ngec wek bene gunen kit yo me kubbe pe meno keken the leadership bene okati ki tam ni myero gumi kor katigi tam me konyo bulu me katigi wak plan gin ma romo konyo bulu me miyogi activities mapat pat ma bulu nongo tye ka timone me konyo kor bulu i lok me romo kubogi i lok me tic ma megi ki dok bene guneno ni myero ki lobbying ki lok bene ki the district leadership ki lok bene ki different NGOs me neno ni gikonyo kor bulu. me neno kit ma bulu myero okubbe kwede wek bulu bene gunong kony ma a ki bot district leadership kacel ki NGOs wek okony center eni ma kobedi tye ma kicako pi bulu ni ki bene guneno ni myero gimi tam bot bulu wek bulu oti ki program ma kobedi tye pa gavmente ma program eni konyo bulu konyo dano i rwom mapat pat calo NUSAF calo NAAD, PRDP. ki loan, loan schemes, ma kobedi gamente okatti kwede-ni wek at least bulu obed ki kero me tic ki program eni nyo me gwoko opic ma mege-ni i yo maber. Guneno bene ni bulu myero okatti ma gunen kit me rayo lim mo manonok, S-membership, me sustaining the center wek okony kit yo me gwoko center, me gwoko ngat ma gwoko center, ki me tiyo jami mogo ma nongo lubbe ki me gwoko ot ki ngo-ngogi. ki annual subscriptions ki neno bene ni nge mwaka ki mwaka wulu bene gunen ni ki culo gin ma gilwongo ni annual subscription pe wel madit wel mo manok elip acel elip aryo ma nongo pe romo miyo lworo mo bot bulu mo me culo gini ki bene district leadership go advising bulu me registering ana CBOs pien ana CBOs community based organizations ka bulu go registering weko ki lobbying maber me nongo kony ki bot district leadership, me nongo kony ki bot NGOs, me nongo kony ki bot dul mapat pat. Neno ni meeting pire tek bulu myero obed kare ki kare or quarterly myero they should meet as they are now designed gutamo ni myero gibed gibed ceng cabit ki ceng cabit ma girwatte wek ginen some of the resolution ginen some of the strategies ngo ma myero gin gutim wek okonygi. Ki bene agikine dong en aye gutamo ni bene ka bulu romo incorporating their budgets ki district budget, the youth council budget wek at least okonygi me neno lok mogo me kelo yo mogo me ma romo konyogi me gwokogi center eni. Moa Show go encouraging bulu me nen ni gitiyo i lok kom lok ma dog lok kom pur pien peace is a prerequisite. Man tam ma nonok ma atamo ni myero ami macalo one of the leadership nyo latela ma tye i Kitgum Muslim District me okati me miyone bot Bulu wek ogwok center ma megi-ni maber. Center eni tye pi dano wek Bulu woko weng me Kitgum, pe dul pa Icilam keken. Walego Bulu myero guti ki center eni maber wek okonygi me kubo kingi.